سڵاوتان لێبێ هاوڕێیان، لە وانەکانی ڕابردوودا باسی داتابەیسمان کرد کە بە ڕێگای سکیۆڵ داتا ئەداپتەر داتابەیسمان دروست کرد و هەروەها وتمان بە چەندین ڕێگای کە دەتوانین داتابەیس دروست کەین لەم وانەیەدا بە ڕێگای سکیۆڵ کۆماند دروستی دەکەین ئەو ڕێگایە کە زۆربەی مامۆستایان لە زانکۆکان بەکاری دێنن کە زمانی سی شاربی تێدا دەخوێنرێت سەرەتا لە بەرنامەی فیشواسیۆلیۆ پرۆگرامێکی نوێ دەکەینەوە لە بەشی ویندۆز فۆرم ئەپلیکەیشن دا ناوی پڕۆژەکەمان دەنێین کە ئەم وانەیە وانەی بیستە بیستەمە پاشان ئۆکی دەکەین پاشان لە بەرنامی سکیۆ سێڤەر دەکەینەوە و کۆنێکتی دەکەین کە دەبێت ناوی سێڤەرەکەمان داخڵکەین کە پێشتو باسمان کرد ئەگەر ناوەکە دیار نەبوو واتە ناوی سێڤەرەکە دیار نەبوو کە بەرنامە کردکردەوە ئەوە دەبێت خۆت ناوەکەی بنوسی یان ناوەکە نەزانی زۆربەی چار بە ناوی کۆمپیوتەرەکە واتە بە ناوی یوزەری ئیندۆسەکەتەوەیە کەێسم بە ناوی یوزارەکەمە بە ناوی دابینەوەیە پاشان پاشگری پیسی بەو شێوەیە وەروە لە وانەکانی تردا باسمان کرد کە ئەندێجار ناوی کۆمپیوتەرەکەت پێ نایە دەبێت

هیوادارم سوودی لێ ببینن پاشان لێرەدا کۆنێکتی دەکەین بەو شێوەیە کۆنێک دەبێت بۆمان دەکرێتەوە داتابیس دەمانێت داتابیسێکی نوێ دروستکەین نیو داتابیس هەروە لە ڕێگەی کۆدەوە دەکرێت ئیشەڵاگەر گەیشتین لە ڕێگای کۆدی شەوباسی دەکەین چۆن لە ڕێگای کۆدەوە نسیکۆسێڤە چۆن بتوانین لە ڕێگای کۆدەوە داتابیس و تەیبڵ و ئەروە

دیارە هەمووی دانەبەزاندوو یاخود فایلی کەمە هیوادارم بە ڕێک و پێکی دەیبەزێن با تووشی هیچ کێشەیەک نەبن تەیبڵ پاشان نیو پاشان تەیبڵ بەو شێوەیە ئێستا ناوی کۆڵۆمەکان دەنووسین با کۆڵۆم یەکەمان بە ناوی ئایدیەوە بێ ئایدی بەڵێ دەیکەین بە ئینتیجەر واتە ژمارە ژمارەی تەواو تەنها دەمانەوێت ژمارە داخل بێت پاشان نەیم با ناوی کەسەکە پاشان ئەیچ با تەمەنیشی ناو و تەمەن هەروە ئەچیش دەکەین بە ئینتیجەیر بڵێ پاشان بەروار بەروار با بیکەین بە دەیت دەیکەین بە دەیت هەروە گەر پارەش دابنین پارە کە بۆ منی بۆی گەرمانێ نرخی دۆلار یاخۆ یۆرۆ داهڵگەی یاخۆ هزار ئەوە بە دەبێ منی بۆ دابنی منی تایبەتە بە پارە بەو شێوازە کە ئێستا ئەمە پێنج کۆڵۆمانەیە سێ چوار پێنج ئێستا سەیفی دەکەین و ناوی تەیبڵەکەمان دەنووسین کۆماند کۆماند بەو شێوازە دەکرێت بەڵێ پاشان دەچینە سەر بەرنامەی سکیڵ سفر کەم فەرمۆمان بۆ کراوەتەوە سەرەتا دیزاینەکەی لە بەشی تۆڵ بۆکس داتا گرڤیوە دەێنین پاشان داتا گرڤیۆکە دادەنین لێرەدا بڵێ پاشان پێنج تێکس بۆکس دێنین ئیشەڵا لەوانەکانی داتوە کە گەیشتینە سەر ڕێگەی داتاگریفیەوە پێویستمان بە تێکس بۆکس نابێ چونکە ڕێک لە داتاگریفیەکەەوە لە خۆیەوە دەتوانین داتا داخڵکەین و بیسڕینەوە گۆڕانکاری تێدا بکەین ئەم تێکس بۆکسە کۆپی دەکەین و لێرە دای دەنینەوە بڵێ پێنج تێکس بۆکسمانێ ناوێستا پێنج لەیبڵیش دێرین بابزانین ئەو تێکس بۆکسانە هین چی شتێکن یەکەم بە ناوی ئایدیۆ بوو بەڵێ ناوی دەنین ئایدی فۆنتەکەشی گەورە دەکەین دەکەین بە فۆنتی شانزە وەروە تۆخی دەکەینە بۆڵد واتە تۆخ پاشان لێرە کۆپی دەکەین و لێرەدا پێسی دەکەین ئیشەڵا دوای ئەم ڕێگانە دوای ڕێگاکانی داتابیس دەچنە سەر حسابات چۆنە لە داتابیسەکەمانە حسابات دابنین ئەنگاو بە ئەنگاو چونکەم ڕێگانش دەخوێنەرێ لە زانکۆ پەیمانگەکان پێمان پێم باش نەبوو کە فەرامۆشی بکەم بەڵێ ناوی دەنین نیم پاشان ئەمەیان ناو دەنین دوای نەیم ئەتوانین بۆ دڵنیایی سێ دیکەینەوە بەڵێ ئەیچ اینجا بەروار بەڵێ ئەمەیان ئەیچ پاشان بەروار پاشان تەمەن پاشان پارە پورە پارە بەڵێ

یان داخڵ بوون بە کوردی دەینووسین داخڵ بوون فۆنتەکەشیان گەورە دەکەین بڵێ ئەمەیان بینین دوایە کە نرخێکمان داخڵ کرد لە ڕێگای بەڵنەوە دەتوانین ببینەوە بینین بەو شێوازە دوبا دەتوانین ڕەنگی ئەدوکیان بگۆڕین بە ئەمی فۆنتەکانی تۆخکەینەوە پاشان دەتوانین ڕەنگی داتا گرتویەکەش بگۆڕین لە ڕێگەی باگراوندەوە واتە ڕەنگی پشتەوەی داتا گرڤیوەکە هەر ڕەنگێک بێ باڵێ پاشان ڕەنگی بەتنەکانیش دەگۆڕین دەتوانین خۆت جوانکاری زیاتی بۆ بکەیت کە پێشتر باسمان کردووە، هەروا لێڤڵەکانیش بە ئەما شێوە دەتوانی بەڵێ دەتوانی لێرەدا یکەوێ سریزی چونکە جوانترە بێ هەروەها دەتوانی ڕەنگێکی کاڵی بۆ دابنێی چونکە نەگەڵ پڕۆژەکە بگونجێ دادا گرڤیو بەڵێ بەم شێوازە ئێستا دەچینە سەر فۆرمەکە هەندێک گەورەتر کەین چونکە پێنج کۆڵۆمانەیە پێشەوە لێرەدا دەتوانی دەستکاریە مشتێکی کە دواتر باسی دەکەین دەچینە سەر فۆڕمەکە دوو کلیک نەسەر فۆڕم دەکەین یاخود کلیکی لیا ڕاست پاشان فیو کۆد لێرەدا دەبێت پاکەچی سکیۆل سێفەرەکە بنووسین واتە داتابیسی سکیۆل سێفەرەکە سیستەم پاشان دۆت داتا دۆت سکیۆل کلاینت ئەگەر ئێستا دیقەی هێبێن کە ئەکتیف نەبووە ڕاستە کۆدەکەمان نووسی بەڵام ئەکتیف نەبووە چی کاتێک ئەکتیف دەبێت واتە وەکو ئەمەی لێیەت کاتێک ئەکتیڤ دەبێت کە کۆدی سکوێڵ کۆنێکشنەکە بنووسین سکوێڵ کۆنێکشن ئۆبجێکتێکی بۆ دادەنین یەکسانە بە نیو سکوێڵ کۆنێکشن بەو شێوازە پاشان دوو دەبڵ کۆنێکشن و پاشان سیمی کۆڵۆن ئێستا ئەکتیڤ بووە بەڵام دەبێت لە بەشی ڤیو دەکەین پاشان سێڤەر ئەکسپلەوەر دەبێت لینکی داتابەیسەکەمان بێنین کە بەناوی سکیۆل کۆماندەوە بوو ببورن دەبێت پێشەوە کۆنێکتی کەین لەسەر ئەمە کۆنێکت پاشان دەچینە ناو سکیۆل سێڤەرەکە ئەگەر ناوی سکیۆل سێڤەرمان نەزانی ئەوە ئێرە دەکەین کلیک نەسەر کۆنێکت ئۆبجێکت ئێکسپلۆر دەکەین پاشان ئەم ناوە کۆپی دەکەین پاشان لێرەدا دایدەنێین لە بەشی سێڤەرین لە بەرنامەی فیشوال ستۆدیۆ پاشان داتا بیتەکەمان دێنین تێستی دەکەین بەڵێ هیچ کێشەیەکی نییە تەواوە ئۆکی دەکەین ئێستا کلیکی لای ڕاستی نەسەر دەکەین پاشان ئەم ناوە کۆپی دەکەین لینکەکەی کۆپی دەکەین لە بەشی کۆنکشن سترینگ لینکەکەی کۆپی دەکەین و لێرە دایدەنێین ئەمە لینکی داتا بەیسەکەمانە کە لە سکڵ سێڤەردا دروستمان کرد پاشان کۆنێکتمان کرد لە بەرنامەی فیژۆ سودۆ لێرەدا دەتوانین ئەگەر یەکسەر دەتوانین کۆدی بنینەوە بنووسین واتە کە ڕەنمان کرد یەکسەر نرخەکانمان نیشان بە لە داتا گرڤی و نرخی تێوڵەکان دەنووسین سکڵ

هەروا بۆ بینینەوە دەتوانین کۆدی سکۆل داتا ئەداپتەریش یان داتا ئەداپتەریش بەکار بێنین کە لێردا بەکاری دێنین سکۆل داتا ئەداپتەر SA یەکسان بە نیو سکۆل داتا ئەداپتەر پاشان ئۆبجێکتی سکۆل کۆماندەکە دەینوسین دەنووسین بەڵێ سی میلی بەم شێوازە پاشان SA کە پێشتر باسمان کرد باشان بینینەوە یەکسانە بە ئۆچێکی داتا تێبڵەکە دیتی بەڵێ ئەوەی کە لە سکۆکۆمادا دەبێ بەکاربیێنی ئەم ئۆبجێکتەیە کە گرنگە ئەم کردارە دەبێ بنووسین ئۆبجێکتی کۆنێکشنەکە دەنووسین کە بەناوی کۆنەوە بوو باشان دۆت ئۆپن کردنەوە پاشان سیمی کۆلۆن لێرەدا دەبێت ئۆبجێکتی سکیۆڵ کۆماندەکە بنووسین سیمیلی دۆت ئکس پێش نەو کیوری لێردا واتە بینەوەی نرخەکان هەر نرخێکمان بۆ منە داخڵ کرد یاخود گۆڕانکاری تیا کرد دەبینەوە کە لە بەش ئینسێتا ڕۆڵی ئەم فەرمانە دەردەکەوێت ڕۆڵی ئەم کردارە پاشان کۆندۆت کلۆس کەواتە ئێستا ڕێنی دەکەین ئایا نرخەکانی نیشان یاوینە داتاگریڤیوەکە بەڵێ ڕان ستا دەکەین دەبێ ڕاستەخۆ پێمان نیشان بات ئیرۆرێکمان هەیە بەڵێ لێرەدا دەبێت یەمای لێگان ئەم ێمایە بنووسینەوە وێمای ئەستێرە دەبێت لە پێش فرۆم بنووسین کە پێشە باسمان کردووە دەبێ مێمایە بنووسی چونکە نابێ گۆڕێمە مەرجە هەچی ما لێرەدا نووسی دەبێ بۆ خۆی بنووسین ناوێ بگۆڕە بۆ ئیرۆرەکمان لێرەدایە پاشان دەبێت کۆدی داتا گرڤیەکەش بنووسی لێرە چونکە مانێنە داتا گرڤی و نیشانەوەاتەوە دۆت داتا سۆرک داتا سۆر یەکسان بە ئۆبجێکی داتا تێبڵەکە کە دیتیە بەو شێوازەیە پاشان ڕەنی دەکەین ئەوە هیچ ئیرۆرێکمانەما بێت بەڵێ لێرەدا هەمووی پیشانیاوین ئایدی نیم ئەیچ بڕوار پارە کەواتە پێنج کۆڵۆمەکەی نیشان یاوین بەم شێوازە ئێستا نرخی ئێستا کۆدی ئینسیەریش دەنووسین بەڵێ باندی ئەمە گەورەکەی نەموو داداگری ڤیوەکە دیار بێ دەڵێ دەتوان بەم شێوازە ئەمووی دیاریکەین و بیگوازینەوە بۆ شوێنیکە بەڵێ پاشان دەچینە سەر کۆدی داخڵبوون بەڵێ لە کۆدی بینینەوە بینین دەتوانین ئەو کۆدێک کە نووسیمانە ئەمووی کۆپیکەین ببینەوە دوای ئەوەی کە نرخێکمان داخڵ کرد ئەم کۆدە دەتوانین لێرەدا لە بەشی بینین دوو کلیکی لەسەر دەکەین دەتوانین هەمووی بنووسینەوە لێرەدا دوایە داخڵ ئەبێت دوای کە شتێکمان نووسی بۆی بینینەوە ئەوە نا ڕێگەی ئەو بەتنەوە دەتوانین ببینینەوە ئێستا لە بەرتی بەتنی یەکەم کە پێشتر باسمان کە چۆن ناو فرمانی بەتنی یەکەم گۆڕی کە لە بەشی نیم و بەشی تەکسە کە پێشە باسمان لێ کردو کە چۆن گۆڕێ ئێستا دەنووسین sql کۆماند سیمیلی یەکسانە بە نیو sql کۆماند پاشان کۆدی ئینسێرت دەنووسین ئینسێرت ئینتو ناوی تێبڵەکەمان پاشان کە بە ناوی کۆماندەوەی کۆمان لێرەدا دەبێت کەوانەیە بکەینەوە ئینسێرت ئینتو کۆماند پاشان کەوانەیە ناوی کۆڵۆمەکانمان دەنووسی ئایدی نەیم فاریزە ئەیچ فاریزە بەروار فاریزە پارە بەو شێوازە پاشان ڤالی و دەبێ بنووسین ئیسەکەی e دەبێنە گەڵابێ چووکە مەرجە پاشان بەڵێ بەم شێوازە دەبێت بنووسین زای تێکس بۆکسی وەن ئێستا ئایدی تایبە دەبێت بە تێکس بۆکسی وەن نیم تایبەت دەبێت بە تێکس بۆکسی دووەم کە پاش کە کەمێکە دەینووسین ئێستا تێکس بۆکسی وەن دۆت تێکس بۆی ڕیز بێ ئەگەر بۆ نە ئێستا ئایدی بنووسن تێکس بۆکسی سێ ئەوە شتێکمان تێکس بۆکسی سیانوسی دەڕاو بەشی ئایدی بەڵام ئێمە وامان دیاری کردەوە کە تێکست بۆکسی یەک لێرەدا دەینووسین تاوێر بێ بە ئای دی پاشان زاید فاریزە بەم شێوازە دەبێ بینووسی مەرجە کە بەم شێوازە بینووسیت زاید تێکست بۆکسی دوو دۆت تێکست زاید تێکست بۆکسی سێ دۆتێکس پاشان دووبارە زای دەکەینەوە بەڵێ لێرەدا ئەمە لا دەبین کە ئیرۆرمان پێ دەدات باریزە جای تێکس بۆکسی چوار دۆ تێکس فاریزە بەڵێ زای تێکس بۆکسی پێنج پاشان دەبێت زای بنووسین پاشان لێرەدا دەبێت کەوانێ بکەینەوە فاریزە ئۆبجێکتی سکڵ کۆنکشنەکە پاشان کەوانێ پاشان سمی کۆڵم کەواتە ئێستا هیچ ئیرۆرێکمان نییە ئێستا ئەم کۆدە دەتوانی کۆپی کەین ئیشەکەمان بۆ زیاتر ئاسان دەبێت ئەم کۆدی داتا تەیبڵە دەتوانی کۆنێک بکەین پاشان کۆپی بکەین ببورن پاشان ئەم کۆدە کۆپی دەکەین بەڵام لە ئینسێت و دلیت و گۆڕانکاری پێشمان بە هیچ شتێکی سکوێڵ داتا ئەداپتەر نابێ بۆ ئیسڕینەوە تەنها بە ڕێگەی سکرۆڵ کۆماند هەموو کۆدەکانمان تێدا نووسیووە و هەروا ئێستا ڕەنی دەکەین گەر ئیرۆرێک شوانە بێ ئینشەڵا چاکی دەکەین ئایدی ژمارە دوو دەنووسین نەیم بۆ منە ناوی ئاری ئەیچ تەمەنی 24 ساڵ بەروارد دەتوانین کاتێ بنووسین دووی سێی 2010 پارە بۆ منە 4000 یاخود بە پێنج هەزار داخڵ کەین داخڵ بوو نەکەین بەڵێ پاشان بینین نەوە بینی بەڵێ سەیرەکەین نرخەکان داخڵ بووە ئایدی ژمارە دوو ناو ئاری ئەیچ تەمەنەکەی هەروە بەروارەکە هەروە نرخی پارەکەش بەم شێوازە ئێمە داماناوە دەتوانین نرخی کەش داخڵکەین ئایدی ژمارە سێ بێ

و تەمەنەکەی بیست و دوو ساڵە بەروار ئەو بەروارەی کە بۆمان داخڵ کردوە ئەو پارەیەش ئەو نرخەی کە بۆمان داخڵ کردوە بەم شێوازەیە